Salam dostlar, Blender sapaklarymyzyň 30-njysynda geçen gezek görkezen şu viewport shading Ştaý gapdalyndaky öz goşmaça menýusy barada düşündirip geçsek, onda näme dostlar? Bärden Light bilen kamerany podýan. Indi bilen Screencast add-onyny açýan. Ýapdym. Indi dostlar, ştaýdan yzarlap bilersiňiz meň edýän hereketlerimi. Indi bärden dostlar, size nämäni düşündireýin? Indi birinji düşündirjek zadym şu kübümi saýlaýandany bärden wireframe moduna geçýän. Ýadyňyza düşýär, wireframe mody bizde diňe edge-leri görkezýär, face-leri ýa-da vertex-leri object modunda görkezenok. Indi dostlar, bärden menýusyny açýan, ünseren bolsaňyz menýusyna gelýän, ýagny bärde wire color-da Ýa-da objektde has şuň çyzgylaryny ýagty görnüşde, ýagny ak görnüşde görkezýär. Random-da bolsa o bizi dürli reňklerde görkezip biler. Diňe meselem şuny özüm saýlaýan bir gezek shift D basýan dany Y-e tarap birini kopýalaýan. Shift D basýan Y-e tarap bu tarabyna kopýalaýan birini. Shift D basýan Z-e basýan dany ýokaryk birini kopýalaýan. Shift D basýan Y-e basyp Ýene birini we shift R bilen hem ýene birini kopýaladyp ilkidenem bolsa dostlar, men şuny randomda goýandan soňra öz ýaňky taýýarlan kublarymyň her biri başga reňkde görünýär. Onuň yzyny dowam edýän. Indi bärde worldda şu arkasyndaky dünýämiz, ýagny şu viewportda görkezýän dünýämiziň reňki üýtgedi. Çalyjy üýtgändir dostlar ilkidenem bolsa. Indi viewporta basandan soňra men şu viewportymyň reňkini üýtgedibilýän. Mysal üçin nähili? Meselem getirýän näme şuny birazajyk gögräk ýagdaýda goýup ine şu ýagdaýdadam işläp bilerin. Öz islegiňize galan dostlar bu zatlar özüňize görä siz saýlap bilersiňiz men mysal üçin şuny öňki ýagdaýyna getirýän we şunýalak ýagdaýda işlemän halaýan şunýalak ýagdaýda goýýan. Indi bärde x-ray ýagny şul kublamyzyň arkasy görünsinmi diýýär ýa-da görünmesinmi diýýär. Biz aslynda görünsin diýip şu wireframe ýaly ulanýas, ýöne siz şu ýagdaýdadam ulanyp bilýäňiz. Ine, üns beren bolsaňyz dostlar, ine şuň bilen şo bir zat. Ine, şu X-ray moduny açyp-ýapýar. Indi bärde outline, outline şu reňklerinden şu outline daşky, mysal üçin şu kubymyzyň daşyndaky çyzyklarynyň reňkini ine şuň bilen outline-daky reňki üýtgedip, şol reňki biz beribilýäs. Ýöne men bärde üýtgedip oturjakka dostlar, men size ştaýy düşündirip aýdyp geçýän, özüňiz gerek bolsa isleýşiňize görä reňklerini goýup barlap görüp bilýäňiz. Indiki moda geçýän, indiki modumyz solid mody. Solid modda menýumyzy açýan, indi bärde studio ýagdaýynda dur. Ine görýän bolsaňyz. Indi studiýa ýagdaýyndan metgaba geçýän nä welin, bize hiç zat üýtgemedi dostlar ýöne şarymyzyň üstüne basýan welin bärde birnäçe materiallar çykýar, taýyn materiallar. Biz solid modunda taýyn materiallaryň üsti bilenem işläbilýäs. Oňa nähili mysal üçin şuny basdym. Indi men nähilek obýekt çagsam mysal üçin shift a bilen bärden monkey çagyrýan, gz diýýän näni ýokaryk tarap süýşürýän, rotate edýän. Ters ýüz etdim, rotate etdim. Üns beren bolsaňyz, indi men viewport ekranymda nägilek obyekt çagyrsam, şu materialda geleýär. Ýa-da bu materialam ulanyp bileris. Ýa-da bu materialam ulanyp bileris. Öz islegimize galan, men ýene öňki ýagdaýyna getirýän-de goýýan. Indi bärde biz şunuň reňklerini, ýagny görnüşimizi ýaňky şu wireframe modunda-da düşündirip geçdik. Edil şondaky ýalak zatdyr, üýtgeýän zat ýok. Bärde objektimiziň Ýagny görnüşini ýagny kölegesiniň düşüşini ýada reňklerini bärde rendimde goýandan soňra her hilek reňkde boldy hersi edil bärdede şon ýaly teksturalaryna görä ýada hemmesini bir reňk hem et diýbilýän şeýle üýtgedip hemmesini bir görnüşdedem bolsun diýbilýän ol zatlar biziň islegimize galan zatlar dostlar edil bärde flatda-da şon ýaly. Şu menýudaky gören zatlaryňyz hiç hili üýtgänok bärde, tema diýip, edil ýaňky başdaky görkezişim ýaly Viewportymyzyň reňkini üýtgedebilýäs, has ýagtyrak ýa-da garaňkyrak ýagdaýda goýubilýäs, bärde Viewport diýip we edil ýaňkydaky ýaly üýtgedibem bilýäs. Ine dostlar. Backfast Curling näme üçin ulanylýar dostlar? Men mysal üçin şu obýektiň häzir kamerany şeýdip öňe süýşürip içine girsem, Backward scrolling açyk bolan ýagdaýynda şol feýslerimiziň arka tarabyny görkezýär. Backward scrolling ýapyk bolan ýagdaýynda bolsa bize görkezenok. Indi bärdäki X-ray we shadow-y ýaňam görkezip geçdim dostlar. Täzeden gaýtalap oturjak. Ýöne bärde nähili üýtgeşik zadymyz bar. Men häzir bärden studio ýagdaýyna getireýin. Şuň reňkini dostlar men öňki ýagdaýyna getireýin. Şeýdip, öňki ýagdaýyna getirýän sebäbi sizde şu taýdaky käbir zatlaryň düşnükli bolmagyny isleýän. Sebäbi biz uly obýektleri ýasamyzda şu zatlary köplenç ulanarys. Mysal üçin şu taýdan kawiçini açýan welin ünseren bolsaňyz dostlar şu çyzgyly bizde has öňküden hem ýiti bolup görnüp başlady. Indi bärden şuny world ýagdaýyna getirsem ýitiligini birazajyk peseldýän, screen ýagdaýyna getirsem ýiti edýän, a boss ýagdaýyna getirsem bolsa has ýiti ýagdaýa getirýän. Ol ýitilikdenem has beter ýitilik gerek bolsa, ýagny siziň gözüňize şol obýektleriň çüňkleriniň ýa-da burçlarynyň has ýiti görünmegini isleýän bolsaňyz, bärden ine, hasam şoň ýagtylygyny, has görnüjiligini özüňize görä bärden sazlap bilýäňiz. Depth of field-i bassaňyz size has ýiti görkezip bilýärdi, ýöne biz bärden ýitiligini saýlanymyz üçin depth of field-i saýlamagymyzyň hiç hili geregi galmady, ýagny manysy galmady. Onda näme indiki modumyza geçýän dostlar bärde şeýdinge basýan şeýdinge basamdan soňra bärde biz bärde skin lights biziň şu stenamyzdaky çyralary düşdünmi ýada düşmesinmi diýip soraýar bärde bolsa dostlar bize blender taýyn hdri-lary berýär hdri-lar bize näle kömek edýär mysal üçin häzir şu taýdan bir hdri saýlaýan üns beren bolsaňyz kölegeleň düşüşi şu kölegeleň düşüşini Men, ine, şinjag rota işini bilen sazlap üýtgedibem bilýän. Häzir bärden dostlar has şuny ýiti ýagdaýa getireýin, şu Strendjiň ýagny güýjüni köpeldip World Oppositinem birazajyk galdyraýyn. Üns beren bolsaňyz dostlar, ine, şu bluram peseltsem, biz arkasyndaky dünýäniň näýlekdigini görýäs. Blender bize şuny özümizde render almakagam ine şuny ýalak ýagdaýda Düşüp biljegini bize görkezýär, onuň güýjüni, bärdünýäniň görünijilgini peseldip bilýäs, blur ýagdaýa getirip bilýäs ýa-da peseldip bilýäs. Isleseňiz dostlar, ine şum ýalak ýagdaýda-da görübilýäňiz. Bärde edilýän hälki düşündirip geçen zatlarym dostlar, object tema ýagtylygyny, pesligini sazlaýar, random-am öz islegimize görä saýlap bilýärdik. Indi bärde onuň has başgarak görnüşem bar, biz diňe kölegeleri görjek diýip bileris, ýa bolmasa Bize ýagtylyklary görjek diýip bileris, ony şu taýlardan saýlap bileris dostlar. Men bularyň hemmesini size aýratynlykda düşündirip geçjekkä, sebäbi köplenç ýagdaýda ulanamzogam. Size bu zatlar hasam gyzykly bolsa soň kommentariýalarda belläp geçiň, men size aýratynlykda hersini düşündirip wideo düşürmäne çalşaryn. Onda näme dostlar Material Preview menýusynam geçýäs, indikimiz bolsa Render. Shift A basyp bir Light çagyraýyň dostlar. Häzir point diýip bir laýt çagyrdyk we diýýänini öňüne tarap süýşürýän. Häzir ýagtylygyny müň edeýin. Ýagtylyk gowy düşer ýaly. G basdym. Ne. Öňräni geçirdim. Ine dostlar ýagtylyk görünýär. Indi, bärde bize üýtgeşik zat ýok, edil ýaňky ýalak gurallar biziň üçin hiç şeýlek zat üýtgemedi. Bärde Skin Lights açybilýäs ýa-da ýapybilýäs, Skin World, ýagny ýaňky dünýämizi açybilýäs, ýapybilýäs, edil üýtgedibilýäs, edil ýaňky Material Preview moddaky zatlar. Bärde üýtgeşik zat ýok, dostlar. Bärdäki menýunam ýaňky size aýdyp düşündirip geçdim. Onda näme dostlar, Blender sapaklarymyzyň 30-njysyny hem şunuň bilen tamamlaýas. Birazajyk sapagy çaltrak geçmäne çalyşdym. Sebäbi geçenki sapagymyzda-da şu viewport shading modlarymyzy tanapdyk, şoň üçin bu sapagymyzy çaltrak geçmäne çalyşdym dostlar. Sapagymyz size peýdaly bolan bolsa kanalymyza agza bolmagy, laýk basmagy hem-de Kommentariýalarda soraglaryňyz bar bolsa ýa-da islegleriňiz bar bolsa bize ýazmagy ýadyňyzdan çykarmaň dostlar indiki wideolarda görüşýänçäk sag boluň.